Na khensa ngopfu leyi channel ya matimba yo manana ni Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel hi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana ni lava ku khumba mhaka leyi hi loyi n'wanuna i ri ni na vana va four or va mune va vanhwanyana. na mhana wa vona laha kaya hi tshama swin'we laha mutini lavambirhi vana ve le kwihi ve le ti-high school lavambirhi ve le tiyunivhesiti ende tiyunivhesiti leti va dyondzaka ka tona hi letiya to siku na siku va kota ku vuya kaya va xava mathikithi ya bazi. namadyambu va vuya loko va ri a lab or a layiburari va ri ku hlayeni na kota ku teka xikorokoro xa mina ni va landza hi ku ku ta va ku ri late se vana lava hinkwavo loko va ri mune va ringanerile va fikile eka nkarhi luwa wo va ya late tanihi vavasati plus na mhana vona se loko mhaka yi ri so leswi tin'wani tikereke va nge loko n'wanuna a nyameni loko ku ri ke ni vanhu lava tshamaka na vona ngopfungopfu vanhu va xisati lava tshamaka na vona loko va ye le mi ta ni twisisa a nga fanelangi ku ta a kerekeni a nga fanelangi ku khoma swilo swa kereke xana swi vula ku mina vutomi bya mina hinkwabyo or ma next ten years ni nge he yi ekerekeni. Swi vula ku mina for the next ten years loko ni lava ku ya xiyindlwanini ni fanele ni ya ni ya kombela ka makhelwani and loko mo kuma ka makhelwani na kona ku na vana va vanhwanyana it means mina for the next ten years ni fanele ni hamba ni ti swekela swakudya ku va na switiko swimbirhi a a a mutini loko ku swekiwa xitangeni loko va heta ku sweka na mina ni fanele ni tseleka xa mina xipotwana ni ti swekela hi mhaka ku vona va nyamile va yele. ivi loko ku ri ke ni na huma ni ya tixopeni ni ya ni ya xava kona swakudya it means vanhu lava tirhaka laha tixopeni vo sesi lava pakaka swakudya laha tixopeni a va va machinisayizi vona a va yi le lavo sweka swakudya lomu ti busy corner ka ti cheese nyama ti chicken dust vo mhani lava vona a va yi le. Se a ku mhaka leyi a yi ni nyiki vurhongo ni lava ku kota ku tiva ka wena n'wana madala ku wena wa swi tiva ku swilo leswi swi endlisa ku yini na? Mina lexi ni nga ta mi hlamula xona hi lexi, mina hayi bibele a ni yi tiveli leswiwani swi lava vanhu lava tivaka matsalwa ya ku fambisana na swiyila leswi. swi lava tin'anga leti va kotaka ku swi hlamusela or vafundhisi vo karhi lava kotaka ku profit-a va kota ku hlamusela mhaka leyi or vanhu vo karhi lava va tivaka bibele va nghena va yi hlamusela mhaka leyi mara mina hi mavonelo ma mina ni ri n'wana mhani dyanana swakudya loko vana va swekile na loko u nga mami swekile swakudya leswiya a swi weli kona ka ku nyama. because mi nge tshami malembe lama ni ma vulaka mi kuma ku vana va ta tshama kwalano loko vana vo heta vo ma fifteen years ten years va nga se evukatini it means n'wina mi ta dlaya hi ndlala musi kwala mutini na vamatiko va ta pfanga no mi hleka va ku e papa loyi i dya vhengeleni siku na siku mara i na nsati na vana. ivi va hetelela va ku ha swa ku i stingy a nga xavi swakudya i ngani kasi mi xava grocery n'hweti na n'hweti hi mhaka ya yini ya ripfumelo ro karhi leri mi hlohlotelaka kumbe leri mi tshikisaka ku ya ekerekeni or ku dya swakudya swo karhi leswi swekiweke hi vanhu se mina hi mavonelo ma mina dyanana dyanani swakudya loko vana va mi swekerile na mikama mi swekerile loko va yele na swimbalo mbalani loko va mi hlantswerile. se lava va nga na vutivi hi swona swilo leswi va ta nghena va hlavelela vanhu lulamisela va nga ta ni lulamisela kona dankie.